Ech begréissen Iech dann zréck hei zu eiser neier Folg, eng nei Episod. Mir ware lescht Kei vun de Grizzlybiere e bëssen uge, ange, wéi seet een dat scho méi op Lëtzebuergesch, angefeindet ginn. Mir haten hei ferm rem ze kämpfen. Gi mer soen, mir ginn eis elo rem ophealen, déi x-te Kéier. An dann, jo, ass et Zäit fir een Duell, hätt een am Yu-Gi-Oh! ëmmer gesot. A mir maachen hei elo haut dann d'Duell géint de Levi, hoffentlech. Si mer gespaant, wat mer elo als lescht Challenge do kréien. Wat jo e bëssen ironesch ass, dass bei der Top 4 mëttlerweil och d'Challenge muss maachen. Mee mir kucken der do. Sinn ech prett fir d'Top 4 Challenge? Da Radulon huelen ech un, datt hien och eng eng wichteg Daseinsberechnung hei wäert hunn. Voilà, 50 BP hu mer, also do musse mer net fäerten. Do hu mer awer e bësse gesammelt. A voilà, kënnt en dann. Ok, ech däerf gratis matman.

Exklusiv Kuppelkämpfe muss mer gewannen. Also dann huelen ech un. Uff, da muss mer hei eisen Team hei zesumme bilden wéi et ausgesäit an ech kucke mol eng Kéier wat mer Wie war et nach sou vu Pokémon bis elo hei gefaang hunn? T'ass nach net all ze vill, t'ass nach net déck. Ween e Slimeock. An ech, dir gesitt et grad wat de Problem ass, mir hunn do Krämpes am Sënn vu mer hunn Extrem vill Fluch-Pokémonen. Also ech wees net op mer dat heilo packen op die schnelle. Ech probéieren einfach elo voll Lutz. Ech so déierlech ech menge besser mir ginn eis nach puer Pokémonen an d'Wildnis fänken. Also dat iwwerrascht mech mech fand gutt wat ze lo hei maachen ne. Also mir halen Team mee mir ginn ebe lo carrément nach Pokémon collecten. Dat heescht wierklech let's play wäert. Elo eng Zäitchen, jo, mir wäerten nach e Teil hunn, mee mir hunn einfach momentan d'Trash Pokémon, well mer duerch de ganze Let's Play gewascht sinn. Ech fannen, ech feieren dat do grad wierklech, datt mer da elo eng Kéier an der Kuppel erëm e bëssen hin an hier derduerch schauwen. An ech kucken einfach, wat mer esou kënnen nach vläit fänken. Ech gi mol awer dat hei Gebitt definitiv äh, fléien, fir do nach äh, puer Pokémon ze fänken. Also ech fand gut. Ech huelen awer, ech gi awer maachen op eppes so Level Ups. Also okay, mer sinn lo hei richtig. Puer Level Ups giffen dann äh, se collecten. Äh, hie giff ech mol fänke goen. Also de Levi huet mech grad richteg do vum Hocker da ge geholl. Ech hat mech net drop agestallt, dat mer hei de Songeen einfach der duerchwaschen an naja. An naja, mir si lo forcéiert fir eist Team. selwer ze bastelen. Also nëmme mat Pokémon, déi et hei ze fänken ginn. Ja, da machen wir allerdings bis Pocket X. Also ich fand das top, dass es selbst auffallen gelassen überhaupt. Ähm Just fir mäi Programm grad e bëssen, ja, net gutt. An ech muss Pokémon mol kenneléieren, also ech weess net, ob mer déi iwwerhaapt packen. Also Game Over Méiglechkeet ass do, mee ech fannen dat hei elo gutt. An ech fannen et e bësse schued, dat se net gutt gemeet hunn, dat mer do einfach esou dann komplett bei Null ugefaangen hunn. Fir Kriket bass de bestrooft. Elo ginn mer souwisou bestrooft. Mee ech wëll dat Pokémon am Team hunn, well et ass gutt. Voilà. An ech iwwerleeë e bëssen elo grad an deene véier Terrain-Couplen, dofir soen ech deelweis net, wat mer eis nach sou kënne snacke goen, souzesoen. Et géif de Melvin da sech ech him soen. An, jo. Hun lo dat nächst Team Member Pokémon. Okay, an mir hunn dann. Ech hu selbst nach déi Missioun elo nach hei krut, wou kee weess wisou mer dat elo gepackt hunn. Also ech bleiwen nach e bëssen an deem Biom hei fir mer do nach e puer Saache sichen ze goen mam Nalm hoffentlech. Ähm Deen entwéckele mer jo dann och. Electek wär och gutt, mee Electek ass erëm esou esou hefteg. Ähm

schwéier grad. Also schrubbeg Musik grad iergendzwéi ënnerierdesch do. Okay, dat do dat erkläert et dann, awer do sou Stécker eng sinn. Ech ginn awer lo hei gären zréck, respektiv wa mer flott éischter maache. Ähm, ech ginn hei erëm eng Kéier zréck. Ech gi mer nach een Bihornia vläit dann, well dat ass och erëm schonns geféier. Ech muss mer grad hei op déi schnell en Team zesumme bilden an ech weess grad wierklech net wéi ech dat soll ustellen. Knackleon hat mer och, mee Knackleon wëll ech am Fong net am Team hunn. Voilà, e Rihorn hu mer nach net gefaang, meng ech. Do muss mer da kucken nach mam Rihornio, wat fir eng Attack dee scho méi huet. Kucken ech och grad. Also dat ass e bëssen e Part, deen, deen net ageplangt war. Elo e Blindspill, ech ginn elo just scho kucken. Rihornio, ass dat erëm eng Attackenentwécklung? Ech hoffen einfach. Ech hoffen einfach ferm, dat mer do äh, lo en, eng Attack, ech mengen dass eng Steenattack geduecht. Hoffen einfach, dat dat los.

Also Chapeau fir esou eng Zeen ze rappen während dem Spill an ech hoffen dat mer net herno nach géint den Déngens mussen dat do maachen géint den Anna säi Brudder wou ech lo net grad op den Numm kommen dass esou geflasht sinn ech. Ass dat do vläicht en Gitterblock? Ne, ass keen. Se war nach net gesicht an äh, also sinn net fündeg gi soen oder esou. Nees wat mir hunn, Struggles. Mer wësse grad wierklech net, wéi mer eis sollen uleeën. Wat dëst awer Gefill dat mer hei lo rëm dobäi an e Widder sinn, dat do wär och en interessant Pokémon. Mee Fluch hunn ech schonn ze vill. Elo mol nach luussen, wat hei hanne steet. Dat brauch ech nach net onbedéngt. Bei mir nach Aarm Doubly op der Tat, also mir sichen a sichen an okay, Skarabox ass och net schlecht. An ja, fir elo sou séier op déi schnelle, dat ass de Problem vun engem Let's Play grad, deen ech mierken, fir elo sou schnell op déi schnelle dann En Team zesummen ze würfelen ass net evident, mee Challenge accepted, soen ech mol einfach diplomatesch. Woubäi ech mer dann awer erlabe wäert. Fir. Wat ass dat do lo? Äh, ne. Fir dann. Äh, de wär cool. De kann en plus Äis sinn. Den hummer awer schon. Well de Jurop als Äis mat Fassongé noch. Also mir maachen elo keng e klenge Bilan eis eventuellt Team mol elo op déi schnelle missten oplevelen. Dat wier dann den Tukanon. Mäin mäin offiziellt Team ab grad grad arbeitslos sëtzt, also dat ass och scho witzeg. Sou déi Bäll dra loossen ech gär raus an d'Dotri éierlech gesot och. Ech wëll esou kucken op dat do Team kéint e bësse Logik hunn. Wat ech eebe lo maache wäert, do hat e puer Leit mech ausbuhen, dat ech eebe lo an mäi Beutel da mech erop tanke ginn wat d'Level ugeet. Just net nach missen dat fannen wéi dat Jamee alles heescht. Huet soss Salomon geheescht. Hie huet och nach en aneren Numm, wou ech grad muss bësse sichen. Voilà, Épée Bonbon.

Lo kënnt dat eben zum Virdeel, dat mer dat éiweg gesammelt hunn. Armbora, ja, dat léiers du. Onbedéngt. Tëschent eng extrem low Genauegkeet, mee mir probéieren et einfach. Hien entweckelt sech dann och, also dass dat bësse schued fir Iech, mee et gëtt grad keng aner Solutioun fir ähm, am Kader vum Let's Play och dat Ganzt hei äh, positiv a séier of oprecht ze halen. Ech probéiere lo en Titel ze bastelen, Rehornior ass och ok, Wor Kit hat ech den, Rhinoz, äh, Rehornior am léifste wollt hunn.

Da benotzt mer ee Peep, seet en och mol eng Kéier. Also gëtt dat, gëtt mäi Beutel eingemeet duerch dei Aktioun. Ah nee, kritt en och Level Up. Déi wäert bësse meng Psycho-Déngens dann ofsécheren. D'Fro ass eben, ob mer elo herno géint hien och kënnen. Oder eist aalt Team dorëm kënne zréck huelen. Probéiere mer einfach herno. Mee ass mol nach eng laang Geschicht, bis mir iwwerhaapt dohinner ukommen. Wat mat Entwécklung emol all hunn. Also et gëtt et gëtt schwiereg fäerten ech. Mee mir probéieren. Also mir stellen eis d'Challenge an hunn do näischt ze verléieren, denken ech. Gëtt ebe méi spannend alles elo.

Ech géif e soe mir probéieren dat do lo einfach, dat ech elo erëm deen Ort zréck fir emol en éischte Camp einfach eis ukucken. Mir hunn nach sou eng 10 Minutten Zäit an jo mir probéieren einfach ee Kampf op d'mannst elo ze packen. Zesummegebastelt Team innerhalb vun 10 Minutten. Ass ob dat ka klappen sinn ech skeptesch. Nee, mir hunn näischt ze verléieren. En éischte KO kann et duerchaus gi lo. Wär och net schlëmm, well ech dat do wierklech grad gutt fannen, dat se eis do eppes opdréckten. So, mir probéieren eist Gléck dann. Lucie, komm mol elo hei erop. Wéi war dat scho méi? Komm hei erop. Da komm mer. So. Dann mat ech mol einfach no Mëtt. Als éischte Versuch, da giffe mer dat nach eng Kéier. An einfach ze probéieren. Ech weess natierlech och hir Levelen elo net, ob déi och ëm esou hefteg sinn, mä jo, aneschters giff ech de Part, jo, esou duerch de Let's Play extrem an d'Längt zéien. Mir hunn näischt ze verléieren, also vun där ass et net schlëmm, wa mer giffe KO ginn géint d'Neve, Akademie-Schülerin.

Wéinst de mer dat, also mat eisem alen Team hu mer do éiweg gestruggelt. An dat Schéinst un der Saach ass, et huet just zwee Pokémon. Ah, dat war bisse blöd. Ich wosst net wat Moment Mori ass. Oh. Okay, dat ass Moment Mori hat belacht. Ja, bon, wir mussen als Team jo mol eescht kennen léieren. Also klenge Fail agebaut, wëll ich de Pack net mit kennen vun dem ganze Spiel. Also dat dein Team selber enke ass. Ich muss enke Moment Mori vielleicht lesen. Ne? Stark gesengt, okay, das erwägt zum Suicide Move. War doch net schlecht ass. So. Yes, die können wir natürlich auch vielleicht aber packen. Aber wir sollten komplett dumm uleeren.

An ja, wann deem elo nach kéint bësse kucke wéi ech Saachen iwwer Focus Group raus schaffen. Loossen dat awer mol einfach am Raum lo aktuell stoen. Éischt Generalprouf, jo da mol check, ne? Iergens wéis mer dat gepackt. Mir hunn vill Entwécklungen haut gezwongenerweis da gemeet. Mee ech wäert de ganz, ech muss tëschent all Kampf hei erëm opheale ginn. An ech gi wëll elo kucken, mir hunn ëm déi 20 Minutten, dat ech elo hei de Part wäert dann ophalen. Mir ginn nach eng Kéier se healen an dann déi aner zwee Pokémon-Trainere maache mer dann nächst Folg hoffentlech. Also eng kleng Mini-Generalprouf war dat hei elo, déi hu mer iergsi iwwerlieft, iergsi gepackt. Ech feiere grad deen dee System do, also deen dee Modus, déi Challenge. Ech hat ufanks éischt gemengt, okay, du kanns dann hei nach emol léieren. Ech mat Fäegkeitstausch guer keng Ahnung hunn, wéi dat funktionéiert. Ech hat ufanks éischt gemengt, gëtt guer keng Challenge, well een eis jo hei alles geblecht huet an. Wat elo nach gesot gëtt, mir kënnen awer elo eng Kéier heale goen. Mir maachen dat nach séier an dann kucke mer nächst Kéier elo dann déi zwee aner ze checken. An d'Fro ass, ob mer déi Livia op eis al Team kënnen zréckhuelen oder net. Dat awer eréischt déi nächst Folge. Ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Et gëtt gezwongenerweis en Eck spannend, wat ech grad richteg feieren, och wann et vläit näischt net unhéiert. Mee si grad baff wat déi mat mir hei an dem DLC mat maachen. Also ech spille rem gär Pokémon. A fir déi Leit déi Pokémon net méi gäre sollen hunn, kaft iech den DLC. De Rescht vum Spill ass zwar Trash, mee den DLC dee rockt dat grad richteg. Bis nächst Kéier an ciao ciao.